yettawin ɣer leslak. Ilaq ad teẓrem aytmaten dakken ilaq ad neṭṭef alamma d taggara di liman. Awal n Sidi Ṛebbi di Luqa di Luqa 18 ixef wis 18 taṣeddart-is 8 acu i k-yenna? Awal n Sidi Ṛebbi k-yeqqar Meɛna mmi-s n bunadem, ass mi ara d-yas wissen ma ad yaf liman di ddunit. Agi d imeslayen n Lmasiḥ. Kra meɛna mmi-s n bunadem, ass mi ara d-yas wissen ma ad yaf liman di ddunit. S imeslayen-agi nefhem, ay atmaten a tiyesmatin, d akken lḥaǧa yettṛaǧu deg-neɣ Ssid-nneɣ Lmasiḥ yeddren, yettṛaǧu ad ndum di lebɣi-s, ad ndum di liman. Ur tettut anect-agi atmaten a tiyesmatin, akken D netta i ɣ-d-yewwin ɣer lebɣi-s, ɣer ssabrid-is, iwakken ad t-neḥrez, iwakken ad neṭṭef di liman alamma d taggara. Ama yusa-d netta ɣ-yawi, ama nruḥ nekni si ddunit-agi. D lḥaǧa i yebɣa Lmasiḥ ad tt-id-yaf deg-neɣ, neɣ ad tt-id-iwali ɣur-neɣ d liman. Ma steqsina amek, amkan d uma amkan ḥez di liman, amkan ddu di liman. Awal n Sidi Rebbi itebɣa ad tesɛa iberraniyen ixef wis tnac, acu d-iqqar? Tasda tis snat. Ebru 12, versi 2. Kra ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ d Ɛisa Lmasiḥ, netta i ɣ-ildin abrid n liman yerna yessaweḍ-it ɣer lekmal. Ɣer Sidi Ṛebbi dagi ad d-ihedder. Kra nreṣṣi tamuɣli-nneɣ di Lmasiḥ, netta i ɣ-yeldin abrid n liman yerna yessaweḍ-it ɣer lekmal. Baci ad nedum di liman, ay tmehna tiyessetmatin, baci ad neqqim, baci ad neḥrez liman i nesɛa, ilaq ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ di Lmasiḥ. Mačči deg wayen nniḍen, mačči deg wayen i ɣ-d-izzin, mačči deg wayen ad ttwalin twalam. Amaɛna di Lmasiḥ. Anwa i d lsas n liman-a? D Lmasiḥ. Anwa i d amselk-nneɣ? D Lmasiḥ. Sbet amuɣli-nneɣ ad tt-nreṣṣi d Lmasiḥ. Mačči deg wayen nniḍen, mačči deg yiman-iw, mačči deg yemdanen i d-izzin neɣ deg umdan. Amaɛna tamuɣli-nneɣ ad tt-nreṣṣi d Lmasiḥ. Axaṭer d netta. Iɣil din abrid n liman yerna yessawḍet ɣer lekmal. D nettu ɣer lmuqel, si l'exemple-nneɣ d netta i d amselk-nneɣ, ɣur-s kan ad nmuqel. I wakken-i, ad nedum di liman. Nebɣa, ass-agi nebɣa ad nelḥu s liman,

Ad twaliḍ Lmasiḥ. Awal n Sidi Rebbi ad k-yawi tezziḍ tamuɣli-nnek ɣer Lmasiḥ. La Bible ad d-heddeṛ ɣef Lmasiḥ. Lmasiḥ ini-as i lɛulama n ccariɛ. Ini-as tettnadim di tira iqedsen, tɣilem ad tafem deg-sent tudert, ma tiktabin-agi d-heddrent fell-i. Ma teqqareḍ gma weltma la Bible, ma teqqareḍ la parole, ma tettmiditiḍ la parole, aqlak ad tettmuqleḍ di Lmasiḥ. La Bible neɣ tiri qedsen d ṭṭaq d tawwurt ansa twaliḍ Sidi Rebbi. Iwakken ad tettnerniḍ di liman, iwakken teẓreḍ anwa s wis i tumneḍ, ad teẓreḍ anwa af ay tettekleḍ. Anwa-t Rebbi-agi-inek? Ima nɣar i tebrat n wat Roma ixef wis ɛecra tasda tis sebaɛṭac kqas s wakal iman yettas-d seg wayen i nsel yeɛnan awal n Sidi Rebbi. Liman ad d-yettas seg wayen yeɛnan awal n Sidi Rebbi. Liman ur d-itekki ara seg wayen nniḍen si tmuɣli neɣ ddunit neɣ eh, ma nezzi tamuɣli neɣ liman-nneɣ neɣ lecɣal-nneɣ neɣ

n Sidi Ṛebbi d Lmasiḥ. Ima neqqar la parole, aql-aɣ nettmuqul di Lmasiḥ. Ḥaǧa tis snat, aɣ-yawen i wakken ndum di liman, i wakken ḥrez liman i nesɛa di Lmasiḥ. A gma weltma. Taẓallit. Taẓallit d lɛalaqa akked Sidi Ṛebbi, d tiɣimit akked Sidi Ṛebbi. Acu ak-yawin ad tẓalleḍ?

Wid yettẓallan ar ɣur-s, wid yettnadin fell-as, wid yessutun deg-s. Sɣi anect-agi ad d-ikker ya qrab ar Sidi Rebbi akka yesnerni di liman u ad d-ikker yid-ik liman. Ṭas liman ad tqabḍ ar Sidi Rebbi u ma tqabḍ ar Sidi Rebbi ad tnerniḍ akteṛ di liman, ad tdummeḍ di liman akteṛ.

Lḥaǧa tis tlata, leḥmadi, l'adoration s ttawilat yemxalafen. Ama s imeslayen, ama s ccnawi, ama s, s, s les instruments. Ad neḥmed Sidi Ṛebbi, ad neɛbed Sidi Ṛebbi s ṛṛuḥ akked tidet. Annect-agi daɣen yettawi-d, yessejhad l-iman. Ayɣer yessejhad l-iman? Axaṭer aql-aɣ ad nettcehhid, ad nettandeh s lehhu-ines, s leslak-ines, s temɣar-ines ay atmaten a tiyessetmatin a nettcehhid s wayen s leḥsan neɣ s temɣar n Sidi Ṛebbi anect-agi sseǧhad di liman ma tcennuḍ ma tettḥemmideḍ ma tettɛebbiḍ Sidi Ṛebbi anect-agi ad d-yawi liman

Awal n Sidi Ṛebbi, tira iqedsen, taẓallit, leḥmadi, neɣ lɛibada s ṛṛuḥ akked tidet. Yema nwali Dawed, Dawed d acu i k-yenna? Deg uḥlil wis xemsa u ɛecrin taṣeddart tis xmesṭac, Ad k allen-iw reṣṣant dayman deg Umeɣlal, issukkes-d iḍarren-iw si tcerket. Allen-iw reṣṣant dayman deg Umeɣlal, issukkes-d. iḍarren-iw s tcerket. A gma, a weltma, ula d nekk ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ deg Umeɣlal, ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ di Lmasiḥ yellan d Ṛebbi-nneɣ, d Ssid-nneɣ, d Agellid-nneɣ, d Baba-tneɣ. Ilaq ad nettu annect-agi yeḥmata tiyessetmatin. Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek, Sidi Ṛebbi ad ken-iḥrez deg ubrid n liman.